Кадәрле милләттәшләр, дип әйтим, соңгы башлар. Безнең яраткан вариш башлар, дип әйтик инде. Чөнки инде сезнең авыл белән элемтәбез, менә Миләүшә аша безнең күптән килә. Без инде Мөслимнән, вариш баштан, дип бу инде безгә э, үзебезнең бер туган яктан килгән сыман ходларны да без башкача алабыз, аңа- аларга башка мөнәсәбәт күрсәтәбез инде. Бу чынлап та шулай. Һәм сез моңа лаек та инде. Лаек та, Менә, менә, менә бу кичә үзегенә дә моны тагын бер кат араслыйм, дигән. Фаил белән шул узган ел килгәннән соң ул сине берничә айдан үлеп китте инде. Менә без бу күргәзмәне Чаллыда ясадык һәм менә икенче күргәзмәнең әле күчмә рәвештә килгән авылы Гәрәшбаш. Ул бит аның теге туган ягы да түгел. Бер карасаң инде. Но кое чынлап та кешеләрнең хәтерендә менә шулай матур булып, якты булып кала торган кеше иде. Менә монда инде шул Фаилнең дә өлеше бар һәм әлбәттә менә сез Вәрешбаш халкының шәхескә игътибары. Менә мин аны монда сизеп утырам, менә шәхескә игътибар инде. Менә безнең бит инде бүген ике бәйрәм бергә кушылган, халыкара туган тел көне һәм фаил. Менә бу ике ике бәйрәм ала чынлап та кушылырга, ике ике чара кушылырга хаклы да. Чөнки безнең фаил кадәр татар телен яраткан һәм аңа үзенең рәсемнәрендә игътибар иткән тагын бүтән рәссам бар микән әле ул?

Ну шушы шушы китапка ны әле экстремизмда гаепләмәкче булып инде мин шуны әйтәм ул, ул бер генә милләткә телгә кагылышлы бер генә чарада да катнашмый калмады ул бер генә әйберне дә күздән ычкындырмады һәм менә без сәгатьләр буе әле шул турыда сөйләшә идек аның белән әйме ни эшләргә ничек саклап булырга калырга була туган телне Аннан соң инде менә аның ике кызу тарамындаймы, алар икесе дә чип-чиста татарча беләләр. Хәтта менә алар инде туксанынчы еллар балалары, ләкин шуңа карамастан менә бу яшьтә татар телен шул камил белү, менә безнең кебек белү, ул барыбер дә сирәк чаллыда. Аннан соңгы елларда инде без инде бигрәк тә борчылдык. Инде ул Ул фаилнең һәрбер менә һәрбер сүзендә, һәрбер рәсемендә менә шул чорылыш таба инде, татар теле өчен борчылу. Фаил, фаил турында инде менә без көмеш кыңгырау белән бәйләсәк, фаилне көмеш кыңгыраудан, көмеш кыңгырауны фаилдән башка күз алдына китереп булмый, чөнки ул анда 30 елга якын эшләгән кеше. Без бөтенебез дә аннан соң килгән кешеләр инде. Һәм без һәрвакыт инде менә безнең газетаны менә шул Көмеш кыңгыравының балалыгын дип әйтимме, андагы идеологияне менә безнең фойе саклап торды инде. Балалар яшендә алай була алмый дип. Рәсемдә дә, хикәядә дә, хикәяләрне укый, юк, болай була алмый, монсы, бусы артык, бусы кирәк түгел дип. Ул менә шулай итеп безнең көмеш кыңгыравны саклап килүче иде менә шуның ниндидер эзен тоткан, юлын дип әйтик инде. Ул бит инде кисәк китеп калды. Без соңгы елларда әзрәк зарлана иде инде ул, теге хәл бетә, ни дип инде, ну, безнең өчен инде аның китеп калуы чынлап та аяз көнне менә яшен суккан кебек дип әйтәләр бит, ул чыннан да шулай булды. Шулай булды әле ул теге бердәм хезмәткәр буларак. Без беренче бит ның фотосы, ул инде менә көмеш кымгыраулы, без аның газеталарын алып килә алмаганбыз, әйме? Кичә соң эш күп булды. Мин хәзергеләрне күрсәтәм. Бу аның газеталары түгел.
Анда берсе, берсе бар анда. Берсе. Менә хәзер карап бирсәң генә әле. Менә безнең беренче бит фотосы бик мөһим бит инде. Без аны бик озак нитеп төшерәбез инде. Әйдә монда менә ул ясаган гәҗитләр. Һәм менә ул китеп баргач, ә беренче биткә фото төшерергә кирәк инде. Менә иң беренче авырлык. Аннан газетаны бизисе бар. Газетка балалар гәҗитенә бик күп рәсем кирәк иде. Анда һәр әкиятне без бизибез, рәсем ясыйбыз. Менә Торово инде, рәссам кирәк. Рәссамнар, ул балалар рәсемнары бик әз инде. Шулай итеп, иң беренче шул авырлык белән чагыштык. Икенче авырлык фаил үзе юк инде. Менә эле без аның белән эшләгән вакытта, менә без инде аның белән бер сыяда эшләдек. Менә мин үзем 30 ел аралашып нитеп инде. Ә болай үзе белән эшләү 10 ел булды инде. Көн саен бер кабинетта бит инде кара каршы утырабыз инде, әйме. Һәм ул киткәч менә шул җитми инде фаилнең моңсу юморы. Ул менә мин аны оптимист дип әйтә алмыйм. Мин аны пессимист дип әйтә алмыйм, әйме. Ну анда бөтен әйберне ничек тә юмор белән карава иде. Менә шундый моңсу белән бер юмор белән инде кабул итә иде ул. И менә шул әйбер җитми бүгенге көндә. Без әйтәм, 10 ел бергә эшләп, без аңа үпкәләшкән вакыт бик-бик бик әз булганда инде. Но ул китеп баргач, без аңа бик күп үпкәләдек инде. Менә бер шундый әйбер килеп чыгар, эх, фаил, менә ну ник инде дибез инде, әйме, ну ник китәргә? Шулай итеп бик күп үпкәләдек. Ә сүзне шулай бик озак сузмыйм инде, әйме. Менә үзебезнең үзебезнең шушы газета турында гына әйтеп китәм инде, без фаилнең эшен дәвам итәргә тырышабыз инде. Аның сүзләрен исәпкә алып, индеме? Менә шундый матур булып чыга инде ул безнең үзебезчә, менә бу дүрт бите төсле инде аны. Һәм сезнең күргәнегез дә бар да инде бу газетаны. Менә бу балалар җибәргән ниләрне, әкиятләрне, ниләрне, балалар җибәргән язмаларны бизәп, матур итеп чыгарырга тырышабыз инде. Һәм бүгенге көндә менә кыскача гына әйтеп китәм инде борчу да. Бик бик нык инде балалар газетында эшләгәндә борчу да бер сөенәсең. Хотлар килә. Хотлар килә кайберсе әле бик сирәк булса конверт белән, чын-чынлап язып җибәрәләр, үз куллары белән. Инде аны сумкаларда йөртәбез инде сөенеп. Менә шундый ход, менә чынлап та балалардан килгән. Аннан соң почта аша килә бит, электрон почта аша. Ансын төрлечә кабул итәбез инде. Кайберсендә укытучылар язган сыманлык тиләр итә инде. Ну барыбер бит ул менә үземнең ул хәтта укытучылар күпме дә төзәтсә дә, ул бит аны ала, укый һәм менә минем фамилия ди бит инде, ой, менә. Икенчесендә ул үзе язарга тырыша. Менә шулай итеп үзеңнен ул уйларга өйрәнә. Ул үзенең фикерен белдерергә өйрәнә. Болар бөтенесе байлык инде. Мин аны әйтмим, бөтенесе журналист та булмас, язучы да булмас. Ну, ул барыбер аларга активлык инде. Шуңа күрә балалар, менә әле балалар бакчасында бик күп балалар күрдек, сездә бар бит әле балалар. Шуңа инде ул балалар көмеш кыңгырау белән бергә булсыннар инде. Менә шуны Шуны әйтәм инде мин. Әйме, без алардан хотлар көтәбез, без сездән хотлар көтәбез. Инде шуңа онытмагыз. Көмеш кымрауны. Бу безнең бердән бер балалар газетасы республикада. Чөнки Сабантуй, алар башкалар инде журналга әйләнеп бетте. Аннан соң инде безнең хәзер бер бик ни ә мин бит әле таныштырмадым үзем белән килгән кызлар